Цыппӕрдӕсӕм сӕр Уыцы рӕстӕг ӕлдариуӕггӕнӕг Ирод фехъуыста Йесойы кой, ӕмӕ йӕ фӕсдзӕуинтӕн загъта: «Уый аргъауӕг Иоанн у! Мӕрдтӕй райгас ӕмӕ уый тыххӕй аразы диссӕгтӕ!» Уымӕй размӕ Ирод йе фсымӕр Филиппы ус Иродиадӕйы тыххӕй ӕрцахста Иоанны, сбаста йӕ рӕхыстӕй ӕмӕ йӕ бакодта ахӕстоны. Уымӕн ӕмӕ йын Иоанн дзырдта: «Нӕ дын ӕмбӕлы уыимӕ цӕрын». Ироды фӕндыд Иоанны амарын. фӕлӕ тарст адӕмӕй, уымӕн ӕмӕ йӕ пехуымпарыл нымадтой. Фӕлӕ Иродӕн йӕ райгуырӕн бон куы уыд, уӕд Иродиадӕйы чызг кафыд уазджыты раз. Уымӕй Ироды зӕрдӕ балхӕдта, ӕмӕ Ирод расомы кодта, цы ракура, уый иррӕттыны тыххӕй. Чызг йӕ мады ардыдӕй загъта: «Гъе ӕртӕ Кӕм ын ардӕм тӕбӕгъы, аргъауӕг Иоанны сӕр ӕрбахӕсс.
Паддзах фенкъард, фӕлӕ йӕ сомымӕ гӕсгӕ ӕмӕ йемӕ минасгӕнджыты фсӕрмӕй радта йӕ курдиат ын сӕххӕст кӕныны бардзырд. Арвыста Иоаннмӕ, ӕмӕ йын ахӕстон акъуырын кодта йӕ сӕр. Иоанны сӕр бахастой тӕбӕгъы ӕмӕ йӕ радтой чызгмӕ. Уый та йӕ ахаста йӕ мадмӕ. Иоанны ахуыргӕнинӕгтӕ ӕрцыдысты, ахастой йын йӕ мард ӕмӕ баныгӕдтой, стӕй ацыдысты ӕмӕ уый тыххӕй радзырдтой Йесойӕн. Йесо уый куы фехъуыста, уӕд уырдыгӕй бӕлӕгъы иунӕгӕй ацыд хибар ранмӕ. Адӕм уый куы базыдтой, уӕд сахартӕй фистӕгӕй ацыдысты йӕ фӕдыл. Йесо былмӕ куы рахызт, уӕд федта бирӕ адӕм ӕмӕ сын фӕтӕригъӕд кодта ӕмӕ сдзӕбӕх кодта сӕ рынчынты. Куы баизӕр, уӕд ӕм ӕрбацыдысты йӕ ахуыргӕнинӕгтӕ ӕмӕ загътой: «Ам фӕсфӕдран у, ноджы банафон. ауадз адӕмы, ацӕуой хъӕутӕм ӕмӕ сӕхицӕн хӕринаг балхӕной». Фӕлӕ сын Йесо загъта: Цӕуын сӕ нӕ хъӕуы, сымах сын раттут хӕринаг. Дзуапп ын радтой. Ам махмӕ сӕрмӕстдӕр фондзул ӕмӕ дыууӕ кӕсаджы. Уый сын загъта. Ардӕм мӕм сӕ рахӕссут. Йесо адӕмы ӕрбадын кодта кӕрдӕгыл, стӕй райста фондз дзулы ӕмӕ дыууӕ кӕсаджы. Скаст уӕларвмӕ, арфӕ ракодта асаста дзултӕ ӕмӕ сӕ радта ахуыргӕнинӕгтӕм. Уыдон та сӕ байуӕрстой адӕмӕн. Се ппӕт дӕр бахордтой ӕмӕ бафсӕстысты. Ӕмӕ ма цы уӕлдӕйттӕ баззад, уыдонӕй байдзаг дыууадӕс чыргъӕды. Хӕргӕ чи кодта, уыдон та сылгоймӕгтӕ ӕмӕ сывӕллӕтты нӕ нымайгӕйӕ уыдысты фондз мин лӕджы бӕрц. Йесо ахуыргӕнинӕгты уайтагъд сбадын кодта бӕлӕгъы ӕмӕ сӕ йӕ разӕй арвыста денджыз иннӕ фарсмӕ. Йӕхӕдӕг уал баззади, цалынмӕ адӕмы ауадза, уӕдмӕ. Ӕмӕ адӕмы куы ауагъта, уӕд хибарӕй бакувынмӕ ссыди хохмӕ. Ӕмӕ куы баизӕр, уӕддӕр ма уым уыди иунӕгӕй. Бӕлӕх та уыцы рӕстӕг адарди денджызы былӕй, ӕмӕ йӕ уылӕнтӕ хостой, уымӕн ӕмӕ цыди дымгӕйы ныхмӕ. Боныцъӕхты размӕ сӕм Йесо денджызыл бацыди къахӕй. Ӕмӕ ахуыргӕнинӕгтӕ денджызыл цӕугӕ куы федтой, уӕд фӕтарстысты ӕмӕ дзырдтой: «Уый цӕстыл уайӕн у!» Ӕмӕ сӕ фыртӕссӕй ныхъхъӕр кодтой. Фӕлӕ сӕм Йесо Уайтӕккӕ сдзырдта. Фидар фӕлӕуут, уый ӕз дӕн, ма тӕрсут. Петр ын загъта. Хицау, кӕд уый ды дӕ, уӕд мын зӕгъ, цӕмӕй дӕм доныл къахӕй бацӕуон. Йесо йын дзуапп радта. Рацу. Петр рахызти бӕлӕгъӕй, къахӕй араст доныл ӕмӕ бацыд Йесомӕ. Фӕлӕ дымгӕ куыд тыхджын уыди, уый куы федта, уӕд фӕтарсти, райдыдта дӕлдон кӕнын ӕмӕ хъӕр систа: «Хицау, фервӕзын мӕ кӕн!» Йесо йӕм уайтагъд йӕ къух бадардта, ныххӕцыд ыл ӕмӕ йын загъта: «Лӕмӕгъ уырнӕг, цӕмӕн фӕдызӕрдыг дӕ?» Ӕмӕ бӕлӕгъмӕ куы бахызтысты, уӕд дымгӕ банцади. Бӕлӕгъы чи уыд, уыдон ӕрзоныгыл сты Йесойы раз ӕмӕ йын загътой: Ды ӕцӕгӕй Хуыцауы фырт дӕ? Бахӕццӕ сты денджызы иннӕ фарсмӕ, Геннисареты цурмӕ. Уым адӕм Йесойы куы базыдтой, уӕд фехъусын кодтой ӕппӕт алфамбылайы дӕр. Ӕрхастой йӕм ӕппӕт рынчынты, хатыдысты йӕм, цӕмӕй сӕ бауадза уӕд та йӕ пӕлӕзы косорайыл бандзӕвын. Ӕмӕ-иу чидӕриддӕр бандзӕвыд, уыдон-иу сдзӕбӕх сты.